Ydych chi'n berson ifanc rhwng 16 a 24 oed, yn awyddus i archwilio byd o gyfleoedd a gwneud marc yn y diwydiant ynni carbon isel? Wel, Gogledd Cymru yw eich porth i ddyfodol gyffroes. Dychmygwch hyn, sbectrwm o lwybrau gyrfa, o brentisiaethau i gyfleoedd i raddedigion, yn disgwyl i chi eu darganfod. Petai eich diddordeb mewn rheoli prosiectau, marchnata, gweinyddu busnes, digidol, neu a ydych chi'n fwy tueddol o gyflawni rolau ymarferol, fel peirianneg, weldio, adeiladu, a hyd yn oed ymchwilio i gyfrin a chaiff ffiseg, mae gan y diwydiant ynni carbon isel y cyfan. A gesiwch be? Mae gennym ni rai cyflogwyr adnabyddus yma yng Ngogledd Cymru. Meddyliwch am RWE, BP, Morlais, Gwasanaethau Adfer Niwclear a llawer mwy, gan gynnwys eu cadw yn eu cyflenwi helaeth. Mae'r arweinwyr diwydiant hŷn yn chwilio am safbwyntiau newydd a thalent ifanc i drwytho eu busnes gyda arloesedd. A dyma'r sgŵp go iawn, mae'r technolegau ynni carbon isel sydd eisoes ar waith yng Ngogledd Cymru yn flaengar. Rydym yn sôn am ynni niwclear, gan gynnwys digomisiynu ffermydd gwynt ar y môr ac ar y tir yn harnesio'r awel, ynni moro yn archwilio pŵer y llanw, ac ynni solar yn ymsugno heulwen gogledd Cymru. Felly, pam ddylech chi ystyried gyrfa yn y sector ynni carbon isel? Wel, nid yn unig y byddwch yn cyfrannu at ddyfodol cynaladwy, Ond byddwch hefyd yn dod o hyd i gyfoeth o gyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad. Mae cyflogwyr yn awyddus i groesawu meddyliau ifainc, gan werthfawrogi'r egni a'r syniadau ffres rydych chi'n ei gyflwyno. Helo, enw fi ydi Angharad Rayner, fi ydi cyfarwyddwr safle Trawsfynydd sydd yn rhan o Nuclear Restoration Services. Mae yna nifer o cyfleon oddi fewn um, Nuclear Restoration Services. Um, Mae'r prentisiaethau yn cychwyn o lefel 2 i fyny lefel 6, sef uh, gradd, a mae'r cyfleon yma yn y maes peirianneg, trydanol, ymbelydredd, ac hefyd yn, yn yr ochr cyllid a, a mwy. Um, da ni'n hysbysebu rein ar yn wefan a hefyd um, da ni'n hysbysebu fo ar Instagram hefyd. Wel i gychwyn, mi fyddwch chi'n gweithio ochr wrth ochr efo unigolion sydd efo profiad gweithio yn y diwydiant niwclear. Yn ogystal â hyn mi fydd yna cymorth gen rheolwr eich tîm ac hefyd cymorth gen yr um, Early Careers Support. Um, ar ben hyn i gyd, mae yna amser yn cael ei roi i'r ochr er mwyn i chi gallu cwblhau um, eich gwaith cwrs. Ac ar ben hyn i gyd, mae gen NRS um, cefnogaeth gyda uh, rhwydwaith uh, pobl ifanc. Mae cyflogau prentisiaeth yn amrywio o 15,000 i 19,000 dibynnu ar y lefel mae rhywun yn cychwyn, sef mae yna lefel 2 neu, neu lefel 6 um, sydd, sydd yn gradd. Um, mae nhw yn edrych ar y cyflog bob 6 mis, wel 6 mis ar ôl cychwyn, ac yn ystod o hynna mae yna codiad cyflog bob blwyddyn yn ystod y prentisiaeth. Mae'n dibynnu be di'r prentisiaid mae'r unigolyn yn neud ond mae 'na sgiliau allweddol yn dod efo bob un prentisiaid. Yym rhein ydi gweithio fel tîm, gweithio yn ddiogel, sydd yn bwysig iawn i ni yma yn y diwydiant niwclear, gweithio ar draws adrannau, sef cyd-weithio a hefyd gallu cyfarthrebu. Yn ogystal â hyn, mae'r unigolion yma yn cael cyfle a profiad i gweithio yn y sector niwclear am tair mlynedd neu drosodd, wrth cael eu talu ac hefyd, ar ei ddiwedd o, cael cymhwyster. Ond tydi o ddim yn stopio yn fan'na. Mae gan Gogledd Cymru gyfleusterau hyfforddi anhygoel ar draws colegau, prifysgolion a darparwyr prentisiaethau annibynnol. Mae'r sefydliadau hyn yn ymroddedig i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen arnoch chi i ffynnu yn y diwydiant deinamig yma. My name's Hugh Townley and I work for RWE as a wind turbine technician apprentice. I chose to do an apprenticeship in the low carbon industry because it's a growing industry and I'm also concerned about the future and what the future holds and I feel like this is a sure way that I can make a bit of an impact.

Felly, a ydych chi'n barod i bweru eich gyrfa a bod yn rhan o rywbeth mwy? Mae'r diwydiant ynni carbon isel yng Ngogledd Cymru yn galw. Cymerwch y cyfle, siapiwch eich dyfodol, a chychwynnwch ar daith o bosibiliadau di-ddiwedd.